basa revarume vemuzimbabwe here arirei munosvikirwa imi nemunicipality kanzuru yeharare kuya kuzokupwanyirei musika imi makangovata masikati machina muchitonge musipo muripo mune chokwadi varume vemuzimbabwe are you so serious tingaite nyika ine varume vari so weak vari so helpless mapurisa ekanzuru chaiyo chaiyo havana kana pfuti mapurisa ekanzuru havana kana rekeni but makatadza kutema nematombo matombo asi ekunhonga mustreet makatadza kana mapuranga kusumudza chipuranga kuti muteme makakundikana maitarisa kwenyu ndokutya kusungwa imi mune chokwadi no i cannot believe this kana iye muchinda aidhirevha chikatapira tingadei tichinzwa chinonzi makamutema nedombo kana nesimbi kana kuti mungadei makaita zvimwe zvinhu kana kuti vamwe varume vakamhanya kuserve station vakanotenga petro vakauya and the lighted chikatapira zvimasikavheta izvi it should have went up in flames tikada tichitonzwa chitonzi haichidrive ari muhospital kana kuti akatofa vana basa rese vanozanupf whats so special about them Kwete nyika iri so useless. Muritaura kuti pavarume vese pambare pai makashaiwa motikari yamunogona kana kupirigura motora peturu mopisa zvinhu zvese zvezvi. Mungatye motikari dzemapurisa kuSouth Africa vasikana vane ma 14 years, 12 years, 10 years they are burning police cars when they say no it's no. imo munosvika kupi moda kuita varume wokudya sadza wokudya mutakura wekudya sadza nematumbu bedzi muchiti ha ah, tinotenda mwari zuva ranhasi ichi so long munhu warara wakaguta ndo zvamunoda kuita imi mite varume vekuenda kunosapota bhora vekunotsvaga mahure kubhawa ndobasa ramunoda kuraramira imi wekuti every time munogara muchitambwa rafu nezanu pf muri wekupwanyirwa dzimba muri wekupwanyirwa musika mabasa hamuna muri wekutorerwa mari muri wekubhadharisikwa zvese pasipoti chaiyo hamugone kana kuita revolt kuti yanyanyisa kudhura hatizvide munongoti ha ah, zvinhu zvakwira muchaekita rini mukati menyika yakadai horaiti munyika muzere vakadzi vamwe vana vakwasha vamwe vane vana vasikana and so on vachati kudii pamusoro pevarume vasingatore action munonoti kudiiko kuna nambuya washa venyu imo munonozviti muri varume vanoti ndoo varume vacho hera mavarume kupfeka matrauzi bedzi varume vendebvu bedzi zviri nanika matrauzi iwayo tivape vakadzi ava vakadzi ava vapfeke totonamata kuna mwari kuti vakadzi ava ndevachibuda ndebvu because varume vari panapa vari so useless guta rese raharare kushekwa nemurume aifambawo kana neschool driver kana murume anonzi ane banga akabvurawo banga agumbukanzwa hasha akarova banga mumnikirini mupurisi wekanzuro are you so serious mangoramba muchingotendera muchingombiambia muchingonzvekura maziso vanhu vevarume how so stupid hatidi hustupid was so special even supermarket yekwa okay you should have bent it maratidza hasha dzenyu kuhurumende kupisa nemoto whats so special about okay mukade makanotora zvinhu makaipisa nemoto in insurance okay has benefited a lot from the corrupt deals yaineta nezano p f don't need to worry about that tikada takanzwa kuti magaraji ese akabaka moto harare Emerson Mnangagwa atiza what's so special about the city of Harare very old very dirty burn everything kana vanhu vachisara vese vasina pekugara nezvekudya zvongoenda zvakadaro we can still build a better beautiful city than the current harare or sosbury whatsoever pane zvinoda kunyeperwa nekuvhundisirwa chi ah ndotya macia o oh, pamwe pane macid vari mucivilian akadaro you kill them you kill them ndozvandiri kutaura inini vobvunza kuti vakadzi vaitadza kukubatsira imimi nevana imimi kana de makatanga hondo hida muri so stupid guta rese raharare kuchitungwiza ndizvozvo wakaenda kukadoma wakaenda kukwekwa wakapinda mugweru varume vacho vari useless wakapinda mubhuruwai vanenge vachingotaura vari useless wakaenda gwanda wakaenda cholocho wakaenda pamtry varume vacho havabatsire dete cross rod wange victoria falls varume vacho zimbabwe they are so worthless udzoke nemukati kunana kama tv bhinga uende nekumaruzevha kunana zvombo gokwe unovaona kuti nyika ina varume ubude karibha uye zvese nemukaroyi mese muchinhoyi uende kuzasi kuguruve pasi penyika mauti darwen bindura you find them these people that are totally havana basa rese kana one day Vana Mutoko, Mount Darwin, Mutare, varume ava vakaitwa sei kuChiredzi, kuChipinge, Bechinafu Bridge, muMasvingo wese. Tiita sei nevarume vari so useless kwese kunana Beit Bridge? I'm tired nevarume vakadai. Nyika ine varume vasingagone kubatana kuita chinhu one. The whole nation. Mukadhirirwe nevanhu vashoma kudaro akaita munangagwa ED nehure rake nachiwenga vovhiringidza nyika yese yechisoshuwa nekuda kwokuti akatengesa that piece of land kunana muhomad mukade makaenda kwamahomad mutaundi kuhoresera makaipisa nemoto nemachina machina akadai kutoziva kuti marara atichadiwa right now next time don't be so so silly shandisai brain vanhu vovarume muratidza kuti muzimbabwe muchine varume kuti varume ungonzvekura bedzi so useless